Shwmae bobl, Amir Davies Rana sydd yma a dwi'n gweithio fel cyflwynydd. Dwi'n gweithio fel cyflwynydd i agency o'r enw Regan Talent a hefyd dwi'n rhedeg fusnes hunan fi o gwmpas ysgolion yn neud cyflwyniadau a gweithgareddau iaith o ran vlogio. Rhywbeth dwi hefyd mynd i sôn amdano i chi heddiw. A hefyd dwi yn rhedeg fusnes, cwmni cynhyrchu fideos promotional videos ar gyfer busnesau a brandiau hefyd. Mae iaith Gymraeg wedi bod yn hollol bwysig, wel dim hyd yn oed bwysig, mae wedi fod yr asgwrn cefn tu ôl gwaith fi erbyn nawr, a y mwyaf fi wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau Cymraeg, yn neud y bits Cymraeg yma, y mwyaf fi'n deall pa mor bwysig ydy e. Mae fwy o cyfleoedd. Mae'r iaith Gymraeg wedi bod yn fanteision mawr mewn pob swydd fi wedi neud. Timod, oedd e wedi rhoi fi ar blaen y rhestr o cael ei ystyried i gael y swydd pan o'n i mewn siop coffi, i bwytai, i Tesco's a hyd yn oed nawr. Mae'r Cymraeg yn meddwl mor gymaint i fi. So ie, yeah, newch yn siŵr chi'n stico ato fe. A felly, dwi yma heddiw gyda Coleg Cambria i gyhoeddi cystadleuaeth Cystadleuaeth a tipyn o sialens hefyd. Challenge i'w wneud gyda vlogio. Mae vlogio mor syml, ond mae mor effeithiol a mae'n denu sylw bobl. O ran tips am sut i vlogio de, bod mor syml a mynd â'ch ffôn chi, dala fe o flaen chi a recordio. Does dim uh, rocket science iddo fe chwaith. Ond beth sy'n yn bwysig yw'r ffaith bod chi yn dal fe at um, lefel sydd yn rhoi eich llun yn y sgrin chi'n gweld. Fi ddim rhy agos, fi ddim rhy bell, fi ddim rhy dawel na dim byd fel hwnna. So ie, yeah, mae ongl da yn gallu creu fideo da. A mae ongl da neu chi edrych yn dda hefyd. Y peth nesa, um, tip byddesain, newch yn siŵr pan chi yn dal eich ffôn chi bod eich llaw chi ddim yn roestro y speakers achos mae hwnna'n gallu bod yn poen pen amser chi wedi recordio vlog hynod o dda a wedyn chi'n gwrando nôl i fi a chi'n methu clywed e. Gole yn gallu bod yn uh, elfen bwysig hefyd. Y gole fwyaf bwerus sydd gyda ni yw gole y hael. So newch yn siŵr pan chi mewn ystafell neu tu allan bod golau a hael yn syrthio ar gwyneb chi neu chi'n edrych yn dda eto. Be chi ddim eisiau gormod o cysgodion. A wedyn, y peth mwyaf amlwg a mwyaf syml yw jyst siarad yn glir gyda lot o egni, lot o wenu. Nawr te, o ran y vlog ei hun, mae'r cystadleuaeth yn syml. A mae yna wobr arbennig o 50 pint i ennill. Co, 50 pint, just fel yna. A mae reole yn syml a'r cynnwys yn syml hefyd. Gyd sydd angen yw vlog am unrhyw bwnc o gwbl. Alla fe fod yn rhywbeth chi'n hoffi, rhywbeth chi'n gwneud, neu rhywbeth chi'n astudio, neu rhywbeth chi yn neud o ran gwaith chi hefyd. A weithiau mae'r pethau mwyaf syml gallu bod yn perthfeth. Er enghraifft, fi wedi gwneud lot o gwaith o vlogs amdano bwyta, um, siarad a teithio. Felly, o ran y reolau, maen nhw'n syml, ond yn bwysig hefyd. Mae rhaid i'ch vlog chi bod rhwng tair funed a chwech muned o hyd. A wedyn y peth nesaf, bydde bod yn greadigol. Micswch e lan, pidwch bod yn standard, pidwch â copio unrhyw un arall, ac y peth mwyaf bwysig yw i beidio regu, pidwch bod yn gwleidyddiol. Don't get political! Sut mi eisiau fe? Pob lwc, byddai yn cyhoeddi a beirniadu yr enillydd, felly ewch amdani.